Wat mer haut hei zu Déifferdeng maachen, ass dat mer gemeinsam mat Jugendlecher eng Photovoltaikanlag op dem Dach vum neien Jugendzenter bauen. Jugendlecher wäerten déi sinn, déi de Klimawandel ze spiere kréien. D'Jugendlecher musse mat de Spätfuerben vun der Nuklearindustrie fäerdeg ginn. A mir hoffen, datt mer gemeinsam mat de Bierger, mat Jugendlecher an natierlech och mat der Politik op de Wee kënne goen, Gemeinschaftsanlagen iwwerall hei am Land opzeriichten. Mir maachen immens vill Preventiounsaarbecht a mir maache vill Opklärungsaarbecht. An et ass natierlech och eng Missioun vun eis, fir deene Jonken ze weisen, esou, mir verbrauchen déi an déi Energie, mee et ginn Alternativen dozou. An dann d'Occasioun ze hunn, e Projet ze realiséieren, wou déi Jonk och wierklech seriö kënne mat upaken a wou se de System bei verstinn, andeems se selwer eppes maachen, ass natierlech fuerchtbar interessant. Ech si ganz vill ze iwwerleeën, wat mer kéinte besser maache fir d'Welt. Ma well ech da weess, datt ech selwer eppes gemaach hu fir d'Ëmwelt. U sech sinn normalerweis Erwuessener jo, Kanner wëssen net vill esou, awer wann mär dat esou maachen, da kréien se esou gesot, esou datt se u sech schonn eppes wichteg maache fir d'Welt. Jo, et si elo Kanner, déi. Déi denken lo net drun, mee ech fannen emmer dass et wichteg ass drun ze denken. Well wa mär jo weider sou maachen dann ass an 20 Joer keng Welt méi do. Ech fannen dat e richtege Mix. Mir hunn hei zu Déifferdeng schonn e Projet gemaach wou mer mat Biergerbedeelegung Photovoltaik-Anlagen Opgeriicht hunn, wou awer dann d'Firmaen natierlech d'Aarbechte gemaach hunn. An hei ass elo eng Komponent bäikomm, hei kënnen d'Leit sech dru bedeelegen, déi Jugendlech dës Kéier. Ech ka mer awer ganz gutt virstellen an Zukunft Projeten ze maachen, wou Jugendlecher, awer och Erwuessener einfach eng Anlag selwer oprichten, mat der Gemeng zesummen, wou mir den Daach zum Beispill zur Verfügung stellen, A wou herno, wéi bei dëser Anlag, iwwer eng Kooperativ d'Leit sech dann och kënne bedeelegen. Mir hunn haut eng Technik, déi Roule à main, déi bëllegst Aart a Weis ass fir Stroum ze produzéieren, wann een iwwer eng laang Zäit kuckt. Do ka kee Kuelekraaftwierk, keen Atomkraaftwierk mathalen. An dat ass eis scho ganz, ganz wichteg. Ech mengen, déi Technik, wou mir ëmmer dovun iwwerzeegt waren, datt et eng ganz propper an eng ganz wichteg Technik fir d'Zukunft vun eis, vun eis alleguerte wäert ginn, fir déi héich ze halen. Ech mengen, mir verdéngen natierlech eist Geld mat där Technik, mir beschäftegen eis Leit domadder, dat ass ganz kloer, mä trotzdeem ass et fir eis Aarbechter, wéi fir eis och ganz flott, datt mer an eppes schaffen, Wou mer eis all Dag kënnen an de Spigel kucken a kënne soen, esou, mir hunn eppes bewierkt. An och esou Projete wéi dat heiten, dat bewierkt ganz kloer. Ech mengen, et ass einfach wichteg, dass een an enger Ëmwelt lieft, wou ee gesond lieft an och wou ee selwer ka mat Verantwortung kënn droen, wou een et kënn an de Grapp huelen, wou een net alles soll der Politik an der Industrie an de multinationale Gruppe soll iwwerloossen, dass een einfach sech engagéiert an ech mengen dat huet schonn ee Wäert an weist ee jo och domadden hoffentlech e bëssen de Leit de Wee a wéi eng Richtung dass en sech kënn engagéieren an jo dat wäert jo dann hoffentlech zum Positiven e bësse bäidroen. Éierlech gesot, wéi ech elo Moien heihinner komm sinn, hunn ech och geduecht, dat wier vill méi Aarbecht wéi dat wat et ass. Also et ass jo, déi Jonk hu mer elo gesot, jo et ass e bësse wéi Lego. A wat ech relativ flott fannen, datt et e Projet ass, deen ass faisabel mat Jonken. An ech ka just wierklech all anert Jugendhaus oder och ëffentlech Institutiounen uroden, mat do e bëssen ze zéien. Ech mengen, hoffentlech beweegt et eppes an de Käpp vun de Jugendlecher. Konnte mer jo an deene klenge Gespréicher scho feststellen. Si haten immens vill Froen a si hate schonn immens vill Ureegungen. Ganz Déifferdeng misst mat Solaranlag gemaach ginn. An dat si jo Aussoen, déi mécht, dat mécht een natierlech awer houfreg, wann ee seet, si, do ass en Déclic bei deene Jugendleche lassgaangen. Ech mengen, datt dat de Somekär ass, dee mer haut leeën, deen awer wäert an den nächste Joren opbléien. An dat ass wichteg.